Hello my lovely people, welcome to my YouTube channel pano pa Gift Diary TV. Kana uri munyowani usati wa subscribe, chingo subscribe, ubaya the notification bell kuti patino upload zvinyowani ubva wasanganidzana nezvinyowani. Wo like, moshi yawo ku hama neshamwari kuti video rifambe. Pano tuna nema update akasiyana siyana anoitika munyika yedu yechipikirwa. Nhasi ndauya kuzotaura rohondo yemuimbi wemuno muZimbabwe ari muimbi wesungura ari based kusouth africa muimbi uyu ndiani kuchikombedzi kuchiredzi musi wa 21 february 1973 kwakazvarwa mwana wemukomana akatumidzwa zita rekuti joseph ari wekwambiza akanokurira kubulawayo kwaishanda baba vake vachishanda kuRailway. Akazodzoka kuChikombedzi mugore ra 1991, 1992, 1993 ndopaakatanga kupinda mustudio achirekodha nechikwata che Dindingwe Stars album inonzi Musungwa Werudo. Joseph uyu anozikanwa nezita rekuti Zozo achitungamirira chikwata cheSengere Super Beat ari based kuSouth Africa kuLimpopo Province kushaya ndima kunova kutohoya ndoo. Mugore ra 19 1994, vakarekodha arubhamu inonzi Muchato Werudo nechikwata cheDhindingwe Stars. Ndopaakabva ava kuenda kumusha kuChikombedzi semunhuwo aingoshanyawo kumba. Asvika kumba akasangana nemafriends ake vabva kuSouth Africa akati ah, regani mboenda kuSouth Africa Muna 1994 chinangwa chake achienda kuSouth Africa chaiva chei? Chaiva chekunotenga midziyo yekuti aridze zvakaita semagitare zvoita kuti ashande pabasa rake. Aienda kuSouth Africa Ndopaakanosangana nemuimbi wesungura wemuno muZimbabwe ari based kuSouth Africa anonzi Peter Chirove. Peter Chirove anozikanwa nezita rake rebasa rekuti Chigomboza achitungamirira chikwata cheKakati Band. First live show yake yakaridza paiva pavuwani achiridza base gita zozo kubvira musi yoyo necrowd yakasumudza peter chirove haana kuda kuzombosiya zozo zozo semunhu aiva neidea anga ambopinda mune zvekumumhanzi achirekodha akati kuna peter chirove aizve ah, music iri right inoita kuti tinorekoda zozo ndokufonera kugrama ndokutaura nabhoth wenyamondera vakapiwa dheti rekuti vave vazorekoda zozo napeter chirove vakauya vakarekoda muna 1996 albhamu yavo inonzi iyo chitevedzerwa varecord album inonzi Chitevedzerwa vakabva vatosplita the very day iroro mustudio nechikonzero chekuti chakavapa kuti vazosplita inhau dzemarealties havana kuzonzwisisana kana muchiti ndinonyepa aiwa regai azvitaurire ega You know, I joined Kakati Band. Mm -hmm. With Kakati Band in Tlanga, 94, 95, I advised them, Reno, the music was good. Mm -hmm. Then, Mina already, anitibikana as my grammar records. Mm -hmm. Then, komifoni fonela, eh, a grammar records. Mm -hmm. Babalana nyamondera, nika date. Mm -hmm. Wela inga record album ya yakakati band mm. ichitevedzerwa mm. then when they ine kwadhili that album aingareka kacompany yele south africa ive kacompany yele zim because of mena oh, okay.
then he sign a contract lini mm. ivi he recorda from there ikola aingasplita kona because you hate sa differences. differences after recording those the guys avangaserekoda you know, already i was in and i had the knowledge nyaya dzatinouya nadzo pano dzine uchapupu tisi tine nyaya dzinopisa zozo akadzokera kusouth africa chikombozi akadzokera kusouth africa muzozo rimwe basa rake raanoita hangosiri muimbi chete basa rake rimwe raanonyanya kuziva raanoti ari professional ndibhiridha kana pachirungu tinoti brickleya anoita zvekuvaka saka zozo ndo pakatanga chikwata chake aiti akachingoita zvekuvaka achidini achiita paya paya mugore ra 1998 zozo famba mumashopu achiporomota mafurniture shop achiridza ndiro aiva mabasa ake saka vanhu vanga vakutomuziva. Muna 1998 akasangana naVictor Ndlovu anova futi muimbi weSungura asi ari wekuSouth Africa. Akamudzidzisa Sungura gitare kuti zvinoridzwa sei. 1999 2000 2001 ndopaakanorekodha album yake first album yake ino yevolume 1 inonzi cherede kutaura kuti mari pachikaranga cherede chivhenda achiimba nechivhenda nechichangani nekuti iye muchangani ndo language yake ndokusumuka kwaakaita from there Zozo haana kuzomira kuita zvemagitare kusvika nhasi uno. Album yake yekupedzisira inonzi Tava. Saka nhasi ndinongokusiyai muchimbonzwa izvezvi kana uchida kuti ndirambe ndichitaura nezvake kana kuda kunyanya kuziva nezvake Ingoikomenda mucomment section uye song yake yaunofarira ndeipi. Tisu nenyaya dzinopisa.